Без бүген Чаллы шәһәрендәге беренче сәнгать мәктәбенә килдек. Биредә яшь рәссамчы кыз Мәликә Фәсхиеваның беренче күргәзмәсе ачылган. Таныш булыгыз, менә инде ул безнең яшь рәссамчыбыз Мәликә Фәсхиева. Мәликә, син бу эшләрне бик матур башкаргансың, күпме э, көч түккәнсең бит инде, әйт әле менә бер рәсем ясарга күпме вакыт китә? Э, Өч, дүрт сәгать китә инде. Ә бу күргәзмәдә ничә рәсем күрсәтелгән? Э, Кырык рәсем монда күрсәтәм дә. Э, Өйдә минем тагын бик күп рәсемнәре бар. Бу минем э, иң яраткан рәсемнәре. Монда минем әтием, Миңа ун яшь, мин ясадым ун яшьтән. Монда минем әнием, монда миңа җиде яшь. Мәликә, ә син ничек ясарга яратасың? Портретлар күбрәк ясарга яратасыңмы, әллә башка жанрдамы? Минем яраткан жанр ул портрет, мин бик яратам ясарга кешеләрне. Ә синең автопортрет ясаганың бармы әле? Әйе, монда бар. Минем автопортрет. Мин портретта, натюрмортта, композициядә ясыйм. Ә, Мәликә, ә син сәнгать мәктәбенә ничә яшьтән бирле йөрисең? Э, биш яшьтән бу мәктәптә иң беренче рәсемем. М- э, Миңа монда биш яшь кенә булды. Син нинди техникада ясарга яратасың? Мин бөтен техникада ясарга яратам. Э, Фломастерлар да белән, э, акварель, гуашь, бөтен нәрсә яратам. Ә синең картиналарыңны башкаларга да бүләк иткәнең бармы? Бар. Мин абыйма һәр ел э, гаилә портретны ясыйм. Ничек уйлыйсың, бу сәләт сиңа каян килгән микән? Э, Әнидән.
Минем әни, абый, э, бабай бик матур ясаттылар.

Бу аның исеме Маска шамана дип атала. Шунысы кызык, бу картинаны әйләндергәч тә, анда тагын бер картина пәйда була. Әйдә әле, Мәликә, әйләндереп карыйбыз. Күрдегезме? Мәликә, син менә рәсемнәр генә ясап калмыйсыңдыр инде, бәлки синең башка хоббиларың да бардыр? Бар, мин бик яратам мыловарение, сабын ясый. Э, бик яратам китапларны. Мин үземә дә Сеңелемә дә китапларны укыйм. Минем әнием бик ярата китапларны укырга. Безнең өйдә кечкенә генә китапханасы бар. Ә менә иң яраткан китабың кайсысы? Карлсон, который живет на крыше. Шәп!
Мәликә, син шулкадәр матур рәсемнәр ясыйсың. Илһам каян килә микән сиңа? Минем авылдан Дәвеш. Менә бу минем песием, Дәвештән килде. Син димәк авылны бик яратасың инде. Бик яратам. Авыл, авылның табигате, авылда хайваннар, дусларың, барысы да димәк сине илһамландырып тора. Әйе.
Мәликә, ә синең киләчәктә кем буласың килә? Художник, архитектор буласым килә. Ой, нинди матур картина, Мәликә. Кара, бу уенчыклар чынлап та йомшак уенчыклар кебек чыгып торган кебек. Нинди темага ясалган картина бу? Минем уенчыкларым.
Ә, минем уенчыкларым. Бик шәп килеп чыккан. Ә нәрсә белән ясадың син моны? Пастель белән. Нинди төсләр кулландың? Кызыл, фиолетовый, э, кара. Кара һәм ак. Бу выставкага миңа булышкан укытучыга Эльмира Ислямовнага, минем директорга Альбина Илдаровна. Бик зур рәхмәт минем әниемә. Әниемне бик хөрмәт итәм, бик хөрмәт итәм безнең директорны, бик хөрмәт итәм минем укытучыма һәм бик зур рәхмәт минем дусларыма.